Nula hausa in thingtlang tlangval re thei tak pasal ah a nei. Mahse tlangval chuan kum ruk chhung a ruk in a lo hmangaih tawh tih reng a hre lo. He Chinese drama hi a in tan tirh phat a, changtu nu King-i chuan changtu pa Chena bulah thinrim tak in a rawn kal a, min fiam kual vel mai mai em ni? tiin a rawn zawt nghal thawr mai. Hemi tum hian Chiana chuan thu tam a sawi lo hle a, Khingi pian cham lawmpuina thil pek a lo pe daih thung. Chumi hnuah Khingi chuan a thla tin hlawh lak zat leh a neih sum te chu hrilhin, Heng thil zawng zawng hi ka nei a, chuvangin pawm a nih chuan in nei mai ang, a ti ta hmiah mai ni. Hemi hnu chiah hian scene chu Ninga liam ta a khingin a office a hna a thawh laiah let leh in kan hmu chhun zawm ta a. Hetah hian King i hna thawh lai a hmuh in nutling kum upa lam tawh hnathawktu pakhat hian hnathawktu dang Hong Yu-a hnenah Ente King i hi a thleng sang tawh bik hle mai, customer manager a ni tawh a, a hnen atang hian thil tam tak zir i ngai a ni tiin a hrilh zui mawlh mawlh a ni. Hemi hnu hian King i chu Hmun pakhatah a kal tih kan hmu thei a, chu hmun teh vel pah chuan mi pakhat Pu Joe nen phone-in an inbia a ni. Chutih lai tak chuan kawngka rawn inhawng a, Chhenah a rawn chhuak hlawl mai. Ani chuan, Tungei zawn a? tiin a lo zawt a, Khingi chuan, Chengliang ji in hi khawi ber hi nge? tiin a zawt let ve nghal bawk. Chena chuan in lehlam a lo kawh hmu a, chumi hnuah a kalsan ta nghal a ni. Tichuan Khingi chu Chu inah chuan lutin, Ka thian pain min rawn tir a ni. Thingpui fe tlema zawng lei ka duh e, tiin a sawi zui a. Inchhung a luh rualin helai hmuna chhungpui nu ber chuan thingpui a lo thlit nghal thuai bawk. Chutih lai tak chuan Chena chu a rawn lang ve leh hlawl a. Chu nu nen chuan titi dunin an inbe zui bawrh bawrh mai. Chu nu chuan thu turin a hrilh a, Inchhung lamah a luhsan ta a ni. Hemi hnu hian Khingi chuan Chen-a chu thingpui a thlitsak ve ta thung a. Khingi chuan hrilhchhun zawmin bank customer manager a ni a, loan lak i ngaih hun a awm a nih chuan WeChat kal tangin min rawn be pawp thei ang a ti zui a. Hemi chhana atan hian Chen-a chuan bank ka thawk te chuan an sam an tawn thin a ni lawm ni? Tih thu chauh a sawi a ni. Reilote-ah inneitunu a rawn let leh a, Khingi chuan a hnenah I pasal hian bank atangin loan a la a, a rultu turah nangin hming i sign thlap bawk, chuvangin he thil chungchangah hian i hnena rawn kal ka ni e tiin a lo hrilhfiah nghal thlap a, chu nu chuan loan la a a tlan bo daih nih chuan enge tih theih ka neih chuan ang tiin a lo phamar ve thung, Khingi chuan A enga pawh chu ni se, contract a hming chuang hi i hming a ni tlat, a ti nghet charh mai. Hrilh chhunzawm leh in khingi chuan, In leh lo eng emaw zat hi a ai awh tawh tan ka la dawn a ni, an ti chu chu nu chu a hlau thawng hle ti lang. Chutih laiin Chena chuan, Hei chu khawpui pawna ram a nih hi, Chuvangin dahkham chi ni lova, li lam chi ni hek lo, a lo ti ve bawk. Khingi chuan helai in chhunga lantern inkhai chu laksak a tum ta a. Chena chuan kuta siam lantern pakhat laksakin awmzia nei loh tur thu leh tunlaia khawl hmanga engkim tih a nih tawh thu sawiin a lo dang leh a. Hemi thu vang hian Khingi chu a thinrim tan ta hle mai. A tukah chuan Khingi chu a hna thawk turin chu nu inah chuan a kal nawn leh ta a. Chu nu chu Khingi lam pana rawn hnaiin. Hetiang kaihhnawih thil reng reng a rawn kal tawh lo tur leh hetiang em em a a buaina thlen sak lo tur hian a rawn ngen zui a ni. Hetianga a hrilh mawlh mawlh lai hian Khingi kut chu a rawn vuan a, chutah Khingin a lo namsawnna lamah thil hlui tawh lam pakhat chu tihpalh thilah a tla thla ta hlauh mai. Chu nu chuan Khingi hnenah, Hemi man hi min pek a ngai lo ang. Bank loan ka rulh a ngaih tawh loh nan chauh hian siam fel mai rawh a ti ta hlauh thung a ni. Hemi hnuah hian Khingi chu Chhena in kawtah va kalin tukverh a hawng chiah tih a, dawhkan chunga rangka chak dip awm chu boruaka a rawn thlawk chhuak ta chuai mai a. Helai thil thleng hi a mawi hle tih kan hmu thei. Engtin tin emaw Khingi chuan Chhena chu biak a tum hram hram a, mahse Chhena erawhin a lo ngaihsak duh thak lo. Hemi hnu hian Chhena leh Khingi thingpui lo thlit tu kha Kan hmu leh a, he nu hi Chen Liangjie nupui a ni tih kan hre chhuah nghal bawk. He nu hian a pasal hnenah pawisa a pe a, chutih lai tak chuan Khingi a rawn thleng ve nghal chiah a ni. Chutah Khingi leh Chen Liangjie chu loan rulh that duh loh chungchangah an inhnial buai ta a, chutih lai tak chuan Changtupa Chen-a chu rawn langin Khingi chu a rawn chhan him ta a ni. Hemi hnuah hian an vaiin police hnenah an kal a, chutah Chen Liangjie nupui chuan King hnenah a pawisa ken lai chu a pe ta vek mai. Mahse pawisa nawt pakhat hnungah chuan Chen Liangji, he pawisa hmang hian i hak tur thawmhnaw leh ang che tih lo inziak chu King-in a hmu fuh ta hlauh mai. He thil a hmuh rual chiah hian King rilru a no ta hle ni. Tichuan Chen-a bulah kalin chu pawisa chu a va pe let a, a hnenah, He pawisa ka rawn pek let avang hian khawiahna ka lan tir tihna a ni lo. Mahse, he pawisa hi dan lova hlawh chhuah a nih phei chuan loan vang hian buaina a chhuak ang tih ka hlau a ni. Chuvangin he pawisa hi ka rawn pe let che a ni. Chenliangjia nupui hnenah khan lo pe let leh ang che. A ti ta hmak a, heta tang hian Chen-a chuan, Khingi hi a ngaih ang ngawt a misual ni lovin thinlung nem taka neih vang zawk a ni tih a hriatthiam phah ta hial mai. A hnuah khing i piancham a ni tih kan hre chhunzawm a, mahse tuman a mimalin piancham lawmpuina an hlan miah lo. Chu mai bakah hna avangin a rilru a ha em em tawh sa bawk si. Chutih lai tak chuan Chena'n a rawn bia a, mahse khing i rilru ha lutuk chuan engvanga min rawn bia ngei nih? Kan pahnih hian kan inhre tha viau em ni? tiin a lo chhang let hrep a ni. Rei vawk lo hnuah Khingi chuan thil hriat chhuah neiin Chena in lam panin a kal nghal vang vang a, chutah chiah chuan he drama bul tanna lai taka thil thleng kan hmuh kha a rawn lang nawn leh ta chiah a ni. Khingi chuan Chena hnenah, Min nei dûng em? a ti a, mahse Chena chuan, Thil i hrethiam lo ni ngei ang. A tira i thil tihchhiat ka siam that tura min pek kha ka siam zawh tawh thu a hrilh tur che leh pe let tur chein ka rawn be mai che a ni, tiin a lo chhang a ni. Chu thu hriatin Khingi chuan a nih leh ka lakah hian beisei chhe te pawh i nei lo tihna a ni maw? a tha e. A nih chuan thil a awlsam phah sawt dawn a nih hi, a ti a. Chu thu sawi zawh rual chuan Chen-a a fawp a. A kalsan zui nghal hmak bawk. Hmun hla vak lo a thlen hnu chuan Khingi chu a tap zui keuh keuh mai. A thiannu hnenah, Mi rawn hruai thei ngem? tiin message a thawn a. Mahse thiannu chuan, Vawiin chu hna ka ngah lutuk a, ka buai hle ni, tiin a rawn chhang let thung. Tichuan Khingi chu kailawnah thuin a tap ta ker ker a ni. Chutih lai chuan Chen-a rawn kalin, Ka lo thlah ang che, a rawn ti a. Khingi chuan a hnenah, Hmeichhia, mutpui awlsam tak turah min ngai em ni? Eng angin nge min ngaih a? a lo ti let ve hmak. Hemi hnu hian thil thleng a inthlak a, Chen-a chuan a motorcycle hlui tak hmangin Khingi a phur tih kan hmu. Hmun pakhatah Chen-a chuan Khingi chu a dah a, chumi hnuah Khingi chuan taxi lahin an in lam a pan ta a ni. A thlen ve leh a rum luahpui chuan cake rawn chawi pheiin a pian cham a lo lawmsak a. A hnu lamah Chen-a leh Khingi te kan hmu leh a, chutah Cheng-a chuan Khingi hnenah lemziak pakhat hmuh tirin Khingi chuan, He milem hi zawng ka hralh dawn lo, a lo ti a, Chen-a chuan, Engvangin nge, enge chhan? tiin a zawt a. Chen-a hi he milem hralh tur hian a lo kal a nia, mahse Khingi chuan, In neih bungraw chhawm atan ka hmang dawn a ni, a ti tlat thung. Chu thu a hriat veleh Chen-a mak ti hmel a lang chhuak hial, a hnuah Chen-a chu a inhnung a, Huana uinote rual chaw a pe lai kan hmu a, heti tang hian hmangaihna ngah tak a ni tih kan hriat theih phah bakah hetiang kawng hian a mizia a nemna lai kan hmuh phah bawk a ni. Lehlamah chuan Chen Liangjia nupui chuan a pawisa hlawh chhuah chu Khingi hnenah lawn rulh nan a rawn pe a, Khingi pawh a lawm hle tih a hmuh theih. Hemi hnu hian Chena pu chu damdawiinah luhpui a ni a, ani chuan Chena hnenah, Kha milem kha ka hmu zo tlat lo, Khawngaihin min rawn lak sak teh, a ti a. Chumi hnuah Chena chu damdawiin atangin a tlan chhuak nghal vat a. A chhan chu a puin a sawi milem kha khingi kutah a awm tawh miau a ni. Chena'n he milem lemziah la let tura a va kal chu khingi chuan, Mahse hei chu mo thuam chhawm tura ka dah a ni tawh sin, tia sawiin a nui khi suk a. Ka fiam thu nih kha, he milem hi la ki rawh, a lo ti sam et. Chu veleh Chena chuan, In nei mai ang, a ti ta thut mai. He thu hriat hian Khingi a phu zawk hial, hemi hnu hian Chena leh Khingi te chu an innei ta tih kan hmu chhun zawm a, a hnu lawkah Chena'n Khingi hnenah, Kha milem kha ka nei thei tawh angem? An ti dek dek chu Khingi chuan, Kha milem bang chauh kha nem ni min nei, a lo ti let hlak, hemi hnuah Khingi chuan chu thu chu haiderin milem chu Chena a pe ta ni. Chena hnenah, Inrinni leh Pathian hniah chauh i huana inah ka rawn kal thei ang a, a bak ni dang zawngah erawh Hetah ka awm ang, a ti zui bawk. Chumi hnungah Khingi chu office-ah kal a, chutah an inneihna lehkha chu a kut atangin chhuatah a tla palh ta hlauh mai. A hnathawhpuite chuan pasal a nei tawh tih an hre chhuak ta vek a ni. Hetih lai hian Chena thianpa Jongu chuan a hnenah, Manager Khingin pasal a nei tih i hria em? a ti a. Chu thu a hriat ve leh Chena a nui ru var var a ni. Hemi hnu hian Pu Zia-a Khingi hnathawhna bank-a an customer pakhat chu Khingi hmu turin a rawn kal a, hepa hian Khingi hi a ngai zawng deuh reuh a ni tih a lang. Chutih lai tak chuan Khingi thawhpuite chu rawn kalin Zianga hnenah, Khingi hian pasal a nei tawh a ni tiin an lo hrilh a, Chenah a rawn thleng ve le. Tichuan an vain restaurant ah an chawl hauh ta a ni. Chumi hnuah an zaiin Chena chu eng ang inah nge an chen a, Eng hna nge a thawh tih te an zawt luam a, rei vak lo hnuah Chen-a chu washroom lamah kalin hei hi lo hmuh in Zia a puin washroom lamah a zui lut ve nghal a, a va thlen chuan a hnenah, Pangaihsam tak i ni, i nupuiin mipa dang restaurant-ah a chhuahpui pawh i phal a nia, kei ni la chuan chu thil chu ka ti miah lo vang, a ti a, Chen-a chuan, Chu vang reng alawm, nang ni lovin kei min neih ni, tiin a lo chhang hmak. Zia chuan, Thawk khat lai khan Ka kawngkhar bulah dingin ka bula awm min ngen chiam asin. Tichuan ka room chhungah ka luh tir hial bawk, a ti zui a. Chu thu a hriat ve leh china chuan tui herhna chu na lutuka herh hawiin tui rawn chik chhuak hmangin Zia hmai a phuh huh ta vek mai. Chutah china chuan Zia hnenah, I tawng kan fimkhur hle ang che, a ti chang fak a. Lehlamah ve thung chuan Khingi thawhpuite chuan a hnenah, Engvangin nge china hian kan vai in tur hi a lei loh? An lo ti a, mahse Khingi chuan chu thil chu a thleng ang tih a hlau hle thung. A thawhpui te chuan, Nangin min cheat a nih chuan i pasalin hei hi a lei thei lo tih miin an hre chhuak dawn a nia, an ti a. Chutih lai tak chuan Chen-a rawn thlengin, In thil sawi kha ka lei theih rual a ni lo, rawn tiin restaurant atang chuan a kal sawn zui nghal tei a. Hei vang hian Khingi a thinrim hle, a chhan chu a thawhpui ten Chena chu mi hausa ni lo tih an hriat a duh loh vang a ni. Tichuan Khingi leh Chena chu an inhau ta nge nge a, a tawpah an pahnih inkar a chhiahin inthen tih chianna office lamah inthen turin an kal ta hial mai. Hetah hian inngaihtuah nawn nan ni sawmthum hun an lo pe a ni.

Tiin a hre chhuak ta ni. Lehlamah ve thung chuan Khingi thawhpui te chuan Khingi pasal retheih zia an lo sawi zui nasa hle. Hei vang hian Khingi chu thinrimin an va in Chena in kawtah a hruai a, Chena in a entir bawk. A in an va hmuh chuan a thawhpui te an hlim phah hle. A chhan chu Khingi hi an hmuhsit theih phah dawn vang a ni. Chu mai bakah zia pawhin Khingi hnenah I duh thlan mek hi a chhe hle mai, a lo ti ve bawk. A hnuah Chena'n a car kawngpuia a khalh lai kan hmu a, khawngaih intawkin Zia chu a motor-ah a rawn chuang ve ni? tichuan an ti ti dun laiin Chena chuan motor chu hla takah a khalh chhuak ta a. Hmun pakhatah motor ti dingin Zia chu chemte hmangin a tin ta uai uai mai. Heta kan hmuh chu Chena chuan Zia-a kamis ban chauh a zei chhiatsak rualin thil dang engmah a ti lo thung. Hei vang hian Zia chuan tawng khum chiamin Chena chuan a kalsan ta nghal a, hemi hnu hian Khingi chu Chena bulah kalin hei hi ka pasal neih vawi khatna a ni a, chuvangin tihsual ka nei a nih pawhin min ngaidam rawh, chance vawi hnih min pe leh thei ngem, a rawn ti a, Chena chuan Nang chu i awm dan ang ang hian i famkim a ni, a lo ti thung. Hetah hian kum ruk liam ta scene-ah kan let leh a, chuta tang chuan Chena hian Khingi hi a lo hresa tawh tih kan hmu thei. A chhan chu he hun liam ta hmunah hian Chena chu hmun pakhatah Khingi zailai ngaithla in a lo ding reng tih a lan vang a ni. Tichuan tun hun sin ah lo let leh in Chena leh Khingi chu inchhungah an lut a, zanah chuan Khingi mutna tur a buatsaih chak hnuah Chena chuan Khingi rum a chhuahsan zui nghal. A tukah Chena chuan eitur tuihnai takin a siamsak a, Khingi hmaah chhuapin Khinge pawh a lawm hle a ni. Eitur chu tui ti takin a ei nghal bawrh bawrh mai a. A hnuah Khinge chu office-ah awm lai kan hmu a, Chena pawh a rawn thleng ve nghal bawk. Chutih lai tak chuan hnathawktu pakhat chuan office trophy inhung chu a ti tla palh hlauh mai, Hei vang hian staff zawng zawng an hlauthawng hle. Tichuan Chena chuan darkar hnih dawn lai hun hmangrelin bangah chuan Treedy Trophy lem a tak ang chiah chiah a siam ta a ni. Chumi hnuah he company-a an hotu ber pu a rawn kal a, trophy hmuh ve leh a lawm hle. A chhan chu a trophy a ni miau a, company hnathawktuten tha taka an lo cheibawl vang a ni. Hospital khum lam lo langin Chenapu hriselna a tla hniam hle a, thih a hnai tawh hle tih a lang. Chuvangin Chena'n rawn tlawhin a bulah hun a rawn hmang a ni. Mahse a tuk maiah Chena pu dinhmun a hniam zual zel a, a boral ta nge nge a ni. Chena rilru a nain a keh chhe hneh hle. Chutih lain lehlamah ve thung chuan Khingi nu leh pa te chuan Khingi hnenah, I pasal kan hmu duh a ni, an lo ti mek a. Mahse Chena erawh a pu ruang bulah a la awm si. Khingi chuan Chena chu phone-in a be nghal a, Mahse Chenan call a la thei lo. A hnu deuh ah Chenan a rawn call let leh a, mahse Khingi nu leh pa te an lo dawh thei tawh lo hle. Khingi nu chuan a hnen ah, Then nghal rawh, a lo ti hmak mai. Heng thil zawng zawng vang hian Khingi rilru a buai hle a, a nu leh pa te lakah a thinrim phah hial. Chu mai bak ah Chena call pawh a chhang duh ta lo. Mahse rei lo te ah Chena a rawn lang ve nghal a. An hnenah, Ka pu boral chhia ni, a rawn ti a, a thusawi an hriat ve leh Khingi nu leh pa te chu an inthiam lo hle. Chen-a chu aw ka dam takin an be ta thung a ni. A hnuah Chen-a chuan a ni tin nun pangai a hmang chhunzawm leh a, mahse a pu thihna avangin a la ngui hle thung. Chen Ling Jia nupui Pi Cheni chu Chen-a ṭhenawm a nih avangin Chen a ei tur te a rawn siam sak thin a, Chen a pawhin a thiam ang tawkin lawmthu a hrilh ve bawk. Lehlamah ve thung chuan Khingin hna a thawhna bank ah Chen a khawmi leh sa tam tak savings account hawng turin a rawn kal a, a chhan chu Chen a nena an inneih hnu khan Khingi leh Chen a khawmi te inkarah Inlei chinna tha tak a awm tak vang a ni. Tichuan, Bank-a heng mite a hmuh avang hian Khingi a hlim hle tih kan hmu thei. A hnuah hmeichhe pakhat, Yuni, kan hmu a, a photoshoot hun a zawh hnuah thutthlengah a thu hah chawl mek. Chutihlai tak chuan, a piah lawka Chena kawng kal lai a hmu fuh zui bawk. Yuni chuan Zongua phone a be nghalin, Chu chhun i fak dun ang hmiang, a ti a. Zongu chuan, Chena pawh tia min maw? a lo ti zat. A nihna takah chuan Chena sawm ve a tum a, mahse a sawi zo hman lo a ni. Heta tang hian Chena leh Yuni te inkarah hian hun hmasa lama inlei chinna eng emaw tak a lo awm tawh thin tih a hriat thei ni. Hemi hnuah hian Peter pakhat Khingi Bank ah rawn kal in Jong-u hnenah ka pawisa min ruksak a ni a rawn ti a, Jong-u chuan Nimina i details min pek bakah form fill up turin ka puih che kha a lo ti a, mahse chu Peter chuan Jong-u hian dawt a sawi a ni a ti ta tlat mai. He inhnialna karah hian Khingi rawn inrawlh in Khingi chuan Peter thinrim beng dai a tum a, mahse he Peter hian Khingi chu a lo beng ta siah mai, chutichung pawh chuan Khingi chuan beng daih hram hram a tum tlat thung. Chutah Peter chu lehkha phe kengin a tap ta ngawih ngawih a, ka fapa an man ta a ti vawng vawng bawk. Khingin a lehkha a en sakin, He Peter lakah hian pawisa ei rukna, telecom fraud, hmanga bumna a thleng tih a hriat chhuah phah ta ni. A hnuah Khing i in a haw chuan thil eng emaw pal fuh palin a tlu na lo chauh. Dawhkan vuanin a tho chhuak thei hram. Chutih lai tak chuan hnunglam atangin Chen-a a rawn lang a, Khingi buaipuiin a pawm kang ta nawlh mai. Kum eng emaw zat liam ta Khingi thlalak thenkhat a entir a, China hian hetiang thlalak hi uluk taka frame-in a dah tha thlap a lo ni. Hetiang thil hmuh hian Khingi chu a hlim hle tih kan hmu thei. Hemi hnu hian scene chu hun liam taah a let leh a, hmun pakhata milem pho chhuahna Art exhibition hmun kan hmu. Hetah hian Chena leh Euni te inbe mekin a hnu rei lo têah Chena chu inchung zâwlah rawn dingin hnuai lama khingin thla a la kual vêl mêk lai a rawn hmu a ni. Chutah khingin chung lam a rawn hawi chhoh lai takin auto click hmangin a thla a lo la fuh ta chiah a ni. Hemi hnu hian scene chu Tun hunah rawn let leh in Chen-a chuan he chanchin hi Zongwu-a a lo hrilh mek tih kan hmu chhun zawm a. Hetiang hian college an kal laiin Chen-a hian kut theih thil pakhat a siam a, Tuman an lei sak duh loh hnuah King-i hian a lei sak tih kan hriat phah bawk. Hei vang hian Chen-a chuan King-i chu a lo duh tan ta ni maithei. Mahse King-i leh Yun-i ang hmeichhe tan chuan inneihna leh hmangaihna chauh ni lovin pawisa pawh a pawimawh tel tlat tih chu a ngaihdan a ni. A hnuah chuan China leh Khingi te chu Chinese kum thar lawm turin China inah an kal a, chutah chuan sangha zawrhna hmuna sangha lei tura an pahniha kalin a kawt lai chu a nal hle bawk. Khingin pheikhawk sang a bun avangin tha takin a kal thei lo a ni. Tichuan sangha an lei tan a, hetah hian sangha zuartu chuan Khingi bag to tak ang chiah chiah A hmang ve tih a hmu. Sangha zuartu chuan Khingi hnenah, Khawi kawt thler atangin nge he bag hi i lei? tiin a lo zawt vat mai. Hei hi hmuhin Chena nuih a za hle a ni. Hemi hnu hian Chena leh Khingi te chuan kum thar chaw an ei dun a. Chumi hnuah Chena chuan Khingi hnenah, Inhualna zungbun a pe a, Khingi pawh in chin atan zungbun a lo keng ve thlap bawk. Tichuan an pahnihin zungbun an bun ta ve ve ni. Khingi chu a hlim lutuk a, a kut zung tanga zungbun chu vawi tam tak thla a lak zui mawlh mawlh bawk. He thil a thlen hnuah China chuan Khingi hnenah, Vawiin chu film kan en ang a ti a, zan a lo nih veleh. Khingi chu mawi takin a rawn inchei a, mahse China erawh in. Cinema hall pangai ni lovin tual zawl pangaiah a hruai a ni. An awmna hmunah chuan khaw mipui dangte pawh an lo thu thap mai. Film chu an en ve bawk. Hei vang hian Kingi chu a inthlak leh a, tun tumah erawh mut kawrlum sen nen leh face mask vuah chungin a rawn kal tawh a ni. Tichuan Chena leh Kingi te chu thu dunin film an en dun thei ta a ni. Film a tawp hnuin Kingi chu a lo mu thla fel der tawh, Chena lo kal hnaiin pawm thaw a tum a. Chutih lai tak chuan Kingi chu rawn harhin a pum kang lawp a. Tichuan Chena'n a pum sawn ta hlu hlu mai ni. A tukah Chena chu college hlui a kal a. Chutah zirlai naupang zawk te chuan pangpar pein an lo lawm sap sap bawk. Room pakhatah a luh chuan Yuni a lo thu a, China lem a lo ziak mek a ni. Hetah hian Yuni chuan a hnenah, Kum tam tak a liam tawh sin, min lo la nghak reng em? tiin a zawt a, China chuan a hnenah, Nupui ka nei tawh, tiin a chhang a. A thu hriat chuan Yuni a tina hle tih a hmuh theih. Hemi hnu hian Khingi chu nilengin a thiante nena hun an hman hnuah ina a lo haw a, China hnenah zawi sepin, Kei leh ka thiante nen vawiin khan film kan en a, Chumi hnuah board game kan khel leh a ni, a ti a. Mahse Chin-a chuan phur lutukin a lo chhang let lem lo. Heng thil i tih hian i ngaih a tha deuh em ni? tiin a zawt ringawt. Khingi chuan, Aw a tha e, tiin a lo chhang. Chin-a kalsan tur chu Khingi chuan a kutah a lo vuanin, chumi hnuah Chin-a chuan Khingi hnenah, Enteh, i pasal ka nih na ang hian i chungah ka thuneihna pangngai hman ka duh a, chu chu thil duhawm lo tak pawh ni thei, a ti a. Chu thu a hriat ve leh Khingi chuan Chen-a mit hup sakin Chen-a a fawp a, tichuan thuthlum tak tak a sawi zui bawk. Hei vang hi ni ngei ang, Chen-a a zak deuh a, a kalsawn ta daih a ni. A hnuah Zongaw chuan U nih a phone lai kan hmu a, chu chu Khing in a lo hmu ve bawk. A nihna takah chuan, Ni tlemte liam ta khan Khing i leh U ni te hi an lo inhmu a, an titi laiin U ni chuan, Ka mipa hmangaih hnenah surprise ka pe dawn a, mahse chu ka mipa hmangaih chu tunah hian nupui nei lai a ni, a ti a. Tichuan, tun hunah hian Khing i chuan chung thil te chu zawm khawmin Yuni mipa hmangaih chu chena ngei a ni tih a hrethiam ta a ni. Hei hi a hriatin a thinlung a na a, a thin a rim hle bawk. Mahse khingin a motor steering vuan chunga inngaihtuahin beidawn san lo a tum ta tlat a ni. Tichuan Yunin motor a rawn chuan luh laiin leh an titi lak loh laiin Khingi chuan Yuni hnenah, Kei leh chena inkar hi a tha hle sin, a ti sap a. Mahse Yuni chuan, Eng pawh sawi la, nupa inkarah chuan in pawh tak leh nupa nun hman hi a pawimawh sin. Hei hi thil pawimawh tak a ni. Mahse in pahnih hian hmangaihna thianghlim chauh in chhawm nung tih ka hria alawm, a ti let ve thung. A thusawi vangin Khingi chu a danglam phah deuh tih a hriat theih. Ina haw hnuah a room-ah rei lo te awm a, Lukham kengin Chena mutna roomah jacket lum ha chungin a lut ta hmak mai. Tichuan Chena hnenah dik tak chuan tunah hian vawt ka ti miah lo a nia a ti thawp sat. A jacket phelhin Chena pawhin a lo phelhpui ve bawk. Hemi hnu hian Khingi chu a zak deuh tlat. A jacket a phelh zawh vek hnuah Rizei hnuaiah a inthawlh ta nghal a. Chena chu nuihin a bul hnaiah a rawn thu nghal rap mai. Mahse Chena chu Khingi bul hnaiah a rawn tawlh phei deuh dawn chiah tih a khi nge a kun tlat bik. Chena chuan, Enge ni ta? tiin a zawt nghal a, chu veleh khi nge chuan, Ka period a la zo lo va, tiin a lo chhang chuai raih. Tichuan Chena chuan khi nge hnenah a jacket pe nghalin khi nge chu washroom lamah a tlan lut ta nghal a ni. A tuk zing a lo niin Chena chuan tuk thuan a siam a, khi nge nen tuk thuan ei dunin khi nge chuan tui ti takin a ei mawlh mawlh mai. Mahse a ei hnem deuh avangin Chena lakah inthawp deuh hlek chungin a ei a, hei hi Chena'n a hmuhin a nui a za hle tia lang. Hemi hnu hian Khingi client Master Tanga chuan Khingi hnenah, Ka client chuan ka hna thar atan pawisa tle min pe dawn a ni tiin a sawi a, chumi hnuah i bank a ka bat thenkhat ka rawn rul thei ang a ti a. Hetah hian Tanga client chu uni ngei mai kha a lo ni. Tichuan Master Tanga chuan Khingi hnenah, Lemziak, Diagram entîrin Madam Khing, Chena hnênah he lemziah hnâah hian min pui thei ngem tiin vawi khat min lo zawh sak ta che, a ti a. Zân a lo nih chuan Tanga chuan Yuni hnênah message thawnin, Khingi khân ka pasalin he hnâa min puih hi a rem ti e tiin min hrilh chiah ni, tiin. A hnuah Khingi leh Chena chu motor-ah chuang dûnin Chena'n motor a khalh a, Traffic light lo engin motor an ti ding nghal. Chu chu hmuh in Khinge a thinrim hle a, signal awm vang mai maiin motor tih din a ngaihna chhan enge awm? I thil tih pakhat lek hian ka hna atangin second sawmthum a hun a la hek thei sin, a ti vil hlar a. A thusawi avang chuan Chen-a rilru a na hle. Heta tang hian Khinge mood pawh a chhe zui hle a ni. Chumi hnuah Chen-a chu Tanga inah kalin design hna ah a pui a, hetah hian China kawta ser awm kan hmu thei. Tichuan flash back hmanga kan hmuh leh chu China naupan laia thing pakhat hmanga thil a siam laiin a kut a ti na a, a kutah ser a awm zui phah a lo ni. Tichuan Tanga ina thing khawia hna a thawh ve leh a kut chungchang hre chhuakin a hna thawh lai chu a chawlhsan ta a, zanah khingi in a lo haw thlen ve leh China chuan Eitur lo siam sakin a hmaah a chhawp a, tunah erawh an pahnia mood off a ziaawm leh ta. Mahse Khingi chuan dawhkana ball zia rang nei chi lo inhung chu a hmu fuh tlat mai. Khingi chuan Yiunin he ball hi heta a hnut chhia nih a ring a, a chhan pawh ball keh siam that hi art design chi khat a ni miau si. Yiuni pawh hi artist a ni tlat, chuvangin Khingi chuan He thil chungchang hi Chen-a a zawt nghal a, Chen-a chuan, Yun-in siamtha turin min pe sin. Mahse hun ka nei dawn si lo va, chuvangin a kutah lo va pe let mai rawh, a lo ti a. Chu veleh Khingi chuan thinrim deuh takin, Nangman pe let rawh, bakah hna ka nei a, mikhual pindanah ka riak bawk ang, a ti ta a ni. A hnuah Chen-a chu tanga hma a awm tih kan hmu a, thing nena inzawmna nei hna reng reng a thawk duh tawh lo. Chuvang chuan tanga'n a hnenah Pawisa ka neih loh lai khan tuma min pui lo. Mahse Khingi chu hmeichhia min rin ngam em avanga bank kaltlanga pawisa tam tak loan min pe tu ni sin. Chuvangin i puih nei ka mamawh hle ni, a ti a. Mahse Chena chuan a thusawi ngai pawimawh lovin a kalsan dawn a, a kal hmain, Ka nupuiin i tan chutiang thil ti chu a tha viau ve. Mahse ka tana buaina a thlen nan erawh a hming hi hmang tangkai suh ang che, a ti a. A sawi zawh hnuah Chena chu a chhuak zui nghal a ni. Hemi hnu hian Khingi chu Chena bulah kalin, Engvanga tanga pui duh lo ngei nih? Ka thil sawi kha i tan a pawimawh lo tih na a ni maw? I hria em? Tanga hian he loan hi a rulh theih loh chuan ka chungah enge thleng dawn? a ti a. Chumi hnuah Khingi chuan dawhkana design awmna lehkha lo let reng chu hmuhin he design a hmuh hian Chena'n tanga a puih nan Design a lo siam ngei a, mahse Khingi puih a duh lo vangin Tanga hnenah a pe duh lo a ni tih a hrethiam ta a ni. Chu thil zawng zawnga hmuh hnuin Khingi chuan a kalsan ta a ni. Chumi hnu chuan Yuni a rawn kal a, he thil chungchang hi Chena a rawn sawipuiin Chena chuan, Ka design copy Tanga ka pe tawh e, thing a design tur hi keiman ka siam duh lo mai ni. Mahse Tanga anga thiamna neitu erawh ka puia ngai a, ka pui bawk e, a ti a. Chutihlai chuan Khingi chu in lam panin a lo haw mek a, Yuni leh Chena awm dun lai a hmuh ve leh Chena hnenah inchhenna message a thawn nghal hmiah mai ni. Chumi hnuah Khingi chuan motor khalhin motor khalh pahin Chena phone-in a bia a, mahse chumi rual chiah chuan a khaw hmuh a rawn fiah a lo tan tlat, accident a tawk zui ta ni. Damdawiinah a awm laiin Chena chu hmanhmawh takin a rawn tlan lut a, Doctor chuan, I chungah enge thleng tih kan la hre lo, mahse thluak lam fel lohna a ni em tih hriat nan MRI tih a ngai ang, a ti a. Khingi chu a hlauthawng tak zet, a thi dawn tawh ni maiin a inhria a ni. Hemi hnu hian China leh Khingi te chu an inbe zui a, hetah hian inhriat thiam lohna chu Ti kian niin, Khingi chuan thing khawia hna a thaw avang a, Chena kuta ser lian tak a awm phah avangin tunah hian thing khawia hna thaw a duh loh phah zui a ni tih a hre chhuak ta a. Mahse Chena chuan design kha pein tanga a pui tih hrilhin, Uni nen pawh inleichina engmah an neih loh thu a sawi fiah bawk. Heng thil zawng zawng a thlen hnuah hian an pahnihin doctor hnenah an kal a, doctor chuan Khingi hi phone screen a en nasat avangin a mit a buai deuh a ni mai a, a pawi lutuk lo ve. Chawlh a hmang tha ang a, phone a en tlem a ngai bawk ang, a lo ti a ni. Hemi hnuah hian Khingi chu a thawhna bank-ah a awm tih kan hmu thei. Zongu rawn kalin bil a pe a, hei hi tanga pawisa dah luhna bil a ni e, U Nuaihsawma rawn dah lut a ni, a ti a. Hemi chungchangah hian Khingi chuan, Mahse vui leh khata pawisa tam tak dah luh tur a nei thei hi thil mak taka tling a ni, a lo ti thung. A hnuah Chena leh Khingi te chu dil sirah an kal dun a, chutih lai tak chuan Yuni a rawn thleng. A nihna takah chuan Yuni hi tunah hian Chena in piah deuh lawkah a khawsa ve tawh a ni. Yuni hmel a hmuh veleh Chena chu inah a haw daih a,

Hetah hian ka rawn cheng a ni, a ti hmak mai. A tukah chuan an va inpicnic turin an chhuak a. Hetah hian Khingi chuan Uni hmaah in lak that khum nan Chena chu ka pasal duh tak tiin a ko duat vel kher. Tichuan Chena'n a kut ngei maiin Khingi ei tur a barh a. Chu thil a hmuh chuan Uni a lawm lo hle tih a lang. Hemi hnu hian Jenna chu inah amah chauh a awm lai kan hmu leh a, a hnu deuhah a unaupa Changa a rawn lang hlawl mai. Changa chuan, He inah hian ni tam tak cham kan phalsak tawh che a, tunah erawh he in hi a neitu dik tak hnenah pek let a ngai tawh a ni. Tin, i nupui hian bank ah hlawh tha tak a nei ngei anga, chuvang chuan hetei awm mahni hi a pawisa faiin i pe thei ang chu, a ti a. A hnungah China leh Khingi te chu room pakhatah an awm tih kan hmu. Hetah hian kum tam tak liam ta a Khing a zai lai, China na record sak hla ngei mai chu tunah hian a rawn ti ri tih kan hre chhuak ta. Chu a hlasak ngei mai China-n a lo record tih a hriatin Khingi-n mak a ti hle. Kum ruk liam ta thil thleng a rawn lang leh a, Khingi chu a hma a a lo kal tawhna lem ziah pho chhuahna art exhibition hmunah khan awmin amah a tei kualin thla a la kual vel a, Chumi hnuah room pakhatah lutin, Chutah chuan Lilam a lo awm mek a ni. He ni hi khingi piancham ni a ni a, thlasik boruak inherchhuah chhoh hun pawh a ni tih kan hriat phah bawk. Chu mai bakah Chena'n model a siam hi a hming chu Winter Solstice a ni. Tunah chuan khing hian he model hi a lei tih kan hmu a, Hla tak atangin Chena chuan chu chu a lo thlir reng bawk. Khingin he model a lei avang hian Chena phone-ah payment message a rawn lut a, message dang pakhat, Happy birthday Khing tih inziak chu a phone-ah a rawn lut bawk. Hemi hnu hian Chena chuan Happy birthday Khing tih message chu chu Winter Solstice model kiangah chuan a hnutchhiah a. Tichuan Khingi chuan amaha hla sa zuiin Chu chu Chen-a chuan a rukin a lo record ta a lo ni. Scene chu tun hunah rawn let leh in, chung thil zawng zawng a hriat hnuah Khingi chuan Chen-a pawh hian a tir atang khan he inneihna hi a lo duh ve reng a ni tih a hrethiam ta. Hemi hnu hian an infawp a, hun romantic leh hun nuam tak an hmang dun ta a ni. A hnuah Khingi chuan Chen-a siam Winter Solstice model chu a la sawn tih kan hmu a, Khingin he model a en dik lai hian Chang'an a hnenah, Hei hi en teh, helaiah hian a tliak chhe vat dawn a nih hi, chuvangin model chhia a nih hi, a ti a. Khingi chuan, Khami tuma Chena kut inhliam vang kha a ni ngei ang, a ti rilru nghal. Chutih lai tak chuan Chena chu a bulah rawn thlengin Changa hnenah, Hetah eng i rawn tih? tiin a zawt a. He thil thlengah hian Chena leh Changa te hi an inhnial deuh bakah, heta tang hian Khingi chuan Changa hi unau pa tha tak a ni lo tih a hrethiam ta a ni. Hemi hnu hian Chena chuan Khingi sam a suk sak lai kan hmu a, chumi hnuah Chena chuan Khingi lu chu towelin a tuam sak nghal thlap bawk. Khingi chuan, Ka sam thar thenkhat hi a lo to chhuak ve leh tawh nih hmel, a ti a. Tichuan an titi laiin Chena chuan Khingi chalah a fawp zeuh. A hnuah Kingi chu office ah office hun aia rei hna a thawk tih kan hmu a, Fei-a chuan hla tak atangin a lo thlir reng bawk. A hnuah Kingin office chhuahsan a tum laiin main gate a lo inkalh tlat tih a hmu a, Fei-a khan a kalh hnan a ni ngei ang. Tichuan Kingi chuan a room luahpui hnenah rawn hruai turin a hrilh a, chumi hnu chuan Chena chu kawngpuiah rawn kalin hla tak atangin Kingi a hmu tih kan hmu bawk. Tichuan hruai turin a tlan vat a, Mahse thlen fel hmain khi nge room mate a rawn thleng hman tlat mai, a lo hruai hman daih tawh a ni. Chen a rawn thlen ve meuh chuan khi nge lo awm tawh lo. Chen a chuan Zawngu hnenah, Khi nge thawhpui te kha bial a, vawiin khan dar eng zatah nge hna ban tih zawt rawh tiin a bia a, a hnuah chuan Fee khan, Khi nge chu a kal hnan tih kan hre chhuak ta. Hemi hnu hian Fee chu A motor a lut dawn chiah tih kan hmu a, chutih rual chiah chuan motor pakhat chak taka rawn tlanin Fei-a a rawn saw fuh teuh hle. Tichuan buaina kal zelin Chena leh Fei te police station atanga an rawn chhuak lai kan hmu a, chutah Fei-a chuan Chena hnenah, Kha thil kha tihpalh thil a ni hauh lo, tual thah tumna chiang tak a ni, a ti bawng bawng a. Fei chuan, I nupui chhan luat over nan hian engchenin ngeila kal thui dawn? a ti zui zat. Chu tih lai tak chuan Changa chu a rawn thleng a, Fei hnenah Fei an chena a man tir tum thua sawiina voice record chu a rawn ngaihthlak tir nghal thawr mai. A nihna takah chuan Fei hian heng thil hi Changa bulah a lo sawi tawh thin a, a chhan chu Changa hian Fei-a hnenah ka una pa chena hi ka ngaina hauh lo tiin a lo hmin tawh vang a ni. Mahse tunah erawh Changa hian Chena thlavang a hauh ve leh tlat thung. A hnuah Khingi chuan Changa hnenah, Chena rilru ti nat ka duh lo vangin Nimina Feya'n min kalh khum thu kha Chena hnenah ka sawi duh lo a ni, a ti a. A hnu lamah Changa rawn kalin Chena hnenah, I harsatna pakhat sum leh paiah ka pui thei che a, mahse thil phut pakhat chauh ka nei. He Jing Garden hi i chhuahsan a ngai ang. Nang leh kan chhungkaw inkarah hian, Thisen a inzawmna engmah a awm lo. Ka pu khan a la lut mai chauh che a ni. Chuvang chuan ka thil sawi hi i tih ngei a ngai ang, a ti a. Mahse Chen-a chuan a ruahmanna chu tihpuitlin a duh lo bur. A hnungah Chen-a chuan office tharah hna a zawm a. A nihna takah chuan Chen-a hian pawisa lama puina a mamawh vangin he hna hi thawk a ni. Tuna Chen-a'n hna a zawmnah hian Chang-a chu Chen-a hotu a ni a. Tichuan Chang-a chuan Chen-a chu zui inhnem turin a ti lui tlat. Hla tak atangin Yuni chuan Chena chu a rawn hmu a, be turin pawn lamah a ko chhuak. Chena a rawn chhuah veleh Yuni chuan a hnenah, Hetah i ngei tih? tiin a zawt a. A nihna takah chuan Chena'n a kut chhuak artwork ngaihdatna kalsana office-a hna a thawk ta mai hi Yuni hian a duh lo hle ni. Chu mai bakah Chenan khing i hna a, a rilru hahna tih ziah awm nana hetiang thil a ti hi Yuni tha a na hle bawk. Mahse Chena chuan, Kum sawmthum mi ka ni dawn tawh a, mawhphurhna thenkhat ka nei ve tawh a ni, tiin a chhang. Changa leh Chena kal dun lai chu Khingi chuan an piah deuha car chhungah a awm laiin a lo hmu a. Tunah hian Changa chuan Khingi hnenah Chenan ina chhuahsan dawn thu leh Chenan tunah pawisa mamawh thu kha hre la duh hle. Mahse Chena chuan Changa chu Khingi hnenah he thu hi a sawi loh nan a theih tawpin a dang a. Mahse tawpah chuan Khingi chuan Chena chu motor-ah chuan tirin Changa a va be ta nge nge ni. Tichuan Changa leh Khingi te inkarah inbiakna engemaw a thleng tlat. Chu chu tunah hian kan hnenah puan a la ni rih lo. A tuk atangin Khingi chuan Chena chu tha takin a be duh tawh lova, Wechat ah Chena a block hmiah bawk. Chena chuan a hnenah, Ka unau pa i ni hriat loh lamah hna ka thawk tan tih a hrilh che em ni? Chumi vang em ni ka la kei thin rim? tiin a zawt a. A zawhna chhangin Khingi chuan, Thil chan tur a awm a nih vaih chuan ka thinrim viau vang. Mahse chan tur engmah ka nei lo, a ti hmak. Hemi hnu hian Khingi chu Changa hnenah a kal a, Chena chuan Khingi hnenah, Eng thil nge a bulah khan i va sawi? tiin a zawt a. Hemi chungchangah hian i unau pa bulah ka sualzia leh i tum i puitin theih nan, Eng pui ti duh a ni tih ka hrilh mai ni, a ti a. Tichuan flashback ah hun liam ta kan hmu leh a, an naupan laiin a pu khan Chena leh Changa te chu thing in lem, wooden house model, siam turin a hrilh a. Tlai a lo niin Chena chuan Changa in lem siam tur chu siam sakin a u chu internet cafe lamah a kal ta daih a. In lem a lo siam laiin Changa in lem siam chu Chena kut atangin vawi khat a tla sual a, hei vang hian a hlauthawng hle. A chhan chu a pu khan thlasik hun a zawh hnu a, a rawn let hunah Heng model pahnih te hi an peih fel vek tawh a beisei thu sawi vang a ni. Chu mai bakah Changa chuan Chenna hnenah he model hi a siam zo thei lo nih vaih chuan a puina kalsan dawn tih sawiin a lo sawi thaih hrep tawh bawk si. Chuvangin chung thil chu ngaihtuahin Chenna chuan Changa in lem siam a tih chhiat sak a lo ni. A hnung lam atangin Changa'n hei hi a lo hmu reng bawk si. Tichuan scene chu tun hunah rawn let lehin Changa chuan Chen, Dik tak chuan i mize sual tak kha Tuma hnenah hmuh tir i duh lo va, i duhthusam te pawh dik taka tarlan i hlau tel bawk a ni, a ti a. Chutah Chen-a chuan, Ni si, engvangin nge hmana a pu inah ka chen thin? Tunah Khing inah ka cheng tih hi min hriat tir ziah bawk le? tiin a chhang a. Chu thu sawi lai tak chuan Chen-a chuan model zawng zawng chu a ti chhe tan ta. Tichuan Chen-a leh Chang-a te chu an insual zui nghal buan buan mai. An insual laiin Chang-a chuan, Khingi hnenah engmah ka la sawi lo. Mahse hetianga in insual lai hi hmu ta se, a duh leh tawh che i ring em? a ti a. Hetia sawi rual chiah hian Chen-a chuan kawngkhar lam hawi pheiin Khingi chuan an thil sawi zawng zawng ngawi renga lo dingin a lo thlir reng. A hmuh veleh Chen-a chu ngawi rengin a awm ta a ni. Hemi hnu hian scene chu hmun dangah inthlak leh in Jonghu leh Yoon te awm dun lai kan hmu a, Jonghu chuan Unaupa Chen-a a chhungten an kalsawn tawh thu a sawi a, chuvang chuan he hmunah hian rawng mawi tak tak ka hnawihsak alawm, a rilruna thawidam nan a ti a, chu mai bakah Jonghu chuan dawhkanah pian cham lawmna cake a lo dah thlap bawk, chutah Yoon-i chuan cctv dah ila tha tur a chhungten Chen-a an kalsan lai kha live stream ni se Thlir a nuam viau lo vang, a lo ti a. Jong-u chuan, Hmeichhia hi in lo rapthlak hle mai, a ti thung. Hemi hnu hian Chena leh Khingi te awm dun lai kan hmu leh a, hetah hian Chena a hlauthawng hle. A insual lai hmuh vang khan Khingin, Eng angin nge ngaih ang tih a ngaihtuah nasa hle bawk. Mahse Khingi chuan pangngai takin a bia a, chumi hnuah a hnenah, Enteh, i naupan laia i thil tihchhiat kha tual thah em nen i rawh a in ang lo ni lawm ni? Engpawh ni se, kan pahnin kan inzawm tlat tawh a, chuvangin in lamah hawng ang le, a ti a. Tichuan an vaiin Chen, Khing, Yun, Zhongwu leh Changa thlengin thil tha lo zawng zawng theihnghilhin chaw ei ho turin an kal khawm ta vek a ni. Hetah hian U ni chuan dik tak chuan maw Chen-a'n min ngaihzawn lai khan, A hna kha a tan a pawimawh ber a, tunah hian hmeichhe dang vangin a ngaih pawimawh zawnga thlak danglam ta hi ka hrethiam thei thlawt lo a ni, a ti a. A thusawi chhang leh Tin Khingi chuan, Ka ngaih dan chuan mipa pakhat avanga hmeichhe pahnih an inel a ngaih tawh chinah chu mipa ina a duh zawk ka tan ai chuan chu hmeichhe dang laka tlawm chu pawm a nuam zawk daih ang, a ti ve thung a. Chu thu hriat veleh china a lo nui deuh var var a ni. Engpawh nise flashback hmangin Yun Chang, Khing leh Jong U te chena tel lova an thu ho lai kan hmu a, hetah hian Chang-a'n a thu ruk puangin, Ka naupan lai khan keimah ngeiin kha in lem kha lui kawrtuiah paihin ka ti chhia a ni, a ti a. A paih daih chhan hrilh fiahin dik tak chuan mipa kan tleirawl chhuah tan tirh phat hian mipa naupangte hian midang titi duhdah hmangin mi mitfuk an chak thin a ni, a ti a. Tichuan Changa chu rilru lamah a lo na ve deuh bawk nen, chuvangin Chena khan a puina kalsan ve mai ang tih hlauhna lian tak a nei vangin a nin leh a pu chu Chena tan a lo chhuahsan a ni tih kan hre chhuak ta ni. Hetianga Changa'n a ti avang khan Chena thla a muan phah deuh a lo ni. Engkim an hriat vek hnuah Chena'n hnutchhiah hlauhna a neih bawk vangin an zaiin Chena chu a nupui, a thiante, a unaupa, Mi zawng zawngin an kalsan ta emaw a intih hunah an zain a hnenah an kir leh theuh ang tiin an rel thlu ta a, hei hi a piancham surprise a ni dawn a ni. Tichuan hemi hnu hian scene chu tun hunah rawn let lehin hetah hian Chen-a chuan he ruahmanna hi a hre chhuak ta a ni. A hnu deuhah zawhte pakhat Khinge bulah a rawn kal hlawl tih kan hmu a, he zawhte hi a hmuhin Chang-a a hlauthawng hle. Yuni chungah a tlu lo chauh a ni. Chung thil velah chuan a sana chu Yuni sama a inbat tang ta hlauh mai. Tichuan a sama tang phelh sakin a hnuah changa chuan thinrim deuh takin Chena hnenah, Zawhte leh Uitsawi ngeinatna hi a la reh lo em ni? a ti vin tuar mai. Chena chuan, Heng rante hi hmana min tihbawi duh ang chiah khan. Dah bo i duh leh tawh nih hi, a ti a. Changa chuan, Chutiang engmah awm lo. Dik tak chuan kan kawt chhuah uin mi a si a, chuvangin khawtlang mipui ten kan khaw-hotu te hnenah thu an thlen hmak mai. Tichuan hotu te chu rawn kalin ui leh zawh te zawng zawng an rawn la kiang ta vek a ni, a ti a. Jangu chuan, Chen, khami ṭum khan Changa hian ui te kha a dah boin ka ring lo. A chhan chu amah ngei pawhin ui a hlauh em kha a lo ti ve bawk. Hemi hnu hian Chena leh Changa te chu choka an awm dun a, hetah hian Changa chuan Chena hnenah, Ka pu khan a thih hmain min rawn bia sin, i na haw turin min ti a ni, tiin hetah hian flashback hmangin Changa leh a pu chu phone-ah an inbe lai kan hmu a, a pu chuan a hnenah, Ka thi nih chuan rawn hawng ang che, i rawn kir a, Chen a chhungte i rawn nih a ngai ni. Chuti chuan ka thih hnuah pawh kalsan niin a inhre ngai lo vang, a ti a. A pu ka atanga he thu a hriat avang hian Changa hnuk a awlh hle. Heta tang hian Changa hian Chen-a a ngaihtuah hle a ni tih a hriat theih a, mahse a ti lang duh lo mai chauh a lo ni. Tunah chuan Yun Qing leh Zhongwu te chuan hla an sa tan a, an la sak erawh a thluk an ti dik lo hle thung. Chu thil a hmuh chuan Changa chuan Chen-a hnenah, Heng mite hi an pa ngai lo a nih hi, a ti sap a, Chhenna chuan a u hnenah, Nang pawh i pa ngai bik lo, a lo ti let ve hmak thung. Changa chuan Chenna hnenah, I nupui awi hi hetiang lek hi a lo nih hi, a ti let ve leh kher. Chu thu hriat chuan Chenna chu a nui lo thei lo. Tichuan a hnenah, Zanin hian ka tana theihtawp a chhuah ve nih hi, a ti ta ni. A hnuah Chen, Chang leh Zongu te chu thu hovin hla taka awm chunga inneihna, long distance marriage, chungchang an sawi a. Lehlamah Khing Yun leh Khinge unaute pawhin long distance marriage chungchang an lo sawi ve bawk. Tunah hian Chen Chang leh Zongmute awmna hmun hi internet cafe a ni a, thawk leh khatah an celebrity Tui chu hetah hian a rawn lang hlawl mai. Chu veleh Zongmu chuan thla a va lakpui a, a hnu deuhah heng thlalakte hi social media a post bawk. Chumi hnuah Khingi leh a bula awmte chuan heng thlalakte hi an lo hmu a, mipa te hetiang hmeichhia an hmuh hian an phur luat thin avangin long distance marriage chu thil tha lo tak a ni tih an ngaihtuah a phah ta a ni. Hei internet cafe ah hian Tui chuan China game khel lai hmuhin a hnenah, I khel tha hle mai, hei hi min zirtir thei ngem a ti a, chutih lai tak chuan Zongu chuan Tui hnenah, Keiman ka zirtir ang che, Bakah kan zain hetah hianin Zankhuain kan awm dawn a nia, a lo ti huam a. A tirah chuan Chena'n, Zankhua a awm a rem ti lova, mahse Changa chuan Chena beng bula zirna lam bungrua tlem ka nei lawm, tu emaw hnenah ka pe thei mai thei, tiin a hrilh ru zeuh. Chu thu hriat veleh Chena chuan Zankhua cafe awm chu pawmin a aw ta a ni. Chutih mek laiin Yun Khing leh Khing-i farnute chu rawn kalin mipa pathum te hi an rawn ko a. Hemi hnung hian Changa chuan heng hmeichhia te hnenah hian Chana chu he cafe a amah leh Jongu te awm man zawng zawng tumtu a ni tih a lo hrilhfiah nghal zat. Chana pawhin Changa tum ber chu helai hmuna kal hi a ni tih a lo sawi ve nghal. Changa thusawi a hriatin Khingi chuan Chana hnenah, Ka treat ang che ka tih kha. Chuvangin zanlai in tur lei nan pawisa tlem ka pek belh dawn che em ni? a ti a. Yuni chuan Tui hnenah, Heng mipa pathum te hi mi hlawhchham mai an nih thu sawiin Chena'n pawisa nei loh thu leh lo neitu nih thu a hrilh a, Chena phei chuan a ei tur noodles chu mi dang a tawm anga hial thin a ni, a ti bawk. Chu thu zawng zawng a hriat hnuah Tui chu a thinrim hle, a chhuak nghal hmak mai ni. Tichuan heng hmeichhe pathum te hian Zankhuain game khelh an tum ta zawk a lo ni. A tuk zingah chuan an vaiin cafe atang hian an chhuak a, an hnungah Changa chu A lu dawm chungin cafe atangin a rawn chhuak ve bawk. A hnuah khingin hnathawhna hmun sawn a ni dawn tih kan hmu chhuak ta a. Tichuan a hnathawhna bank office chhungah a bungrua chu a bag-a a khung fel tan ta. He bank-a hun a lo hman tawh te thlir kirin a hnuk a ulh ve hle a ni. Chumi hnuah rawn hruai turin Chen-a a lo kal a, Tichuan helai hmunah hian sin a inthlak ta, hemi hnu hian thla khat a liam a, tichuan huau huau thil a thleng mek tih kan hmu. Chutah Zhongyuan thlalak hna a thawk a, Changa pawh hetah hian a awm ve bawk. Lehlamah ve thung chuan Chena chu a client pakhat nen a project a thawk a, chutih laiin Khingi chu a hnathil presentation a lo pe mek thung. Khingi hnathawhna hmun sawn a nih tak avang hian tunah chuan Khingi leh China te chu hla tak atangin an inngai zawng mek a ni. Tunah hian an vaiin chu ei turin an thu khawm tih kan hmu a. Chutih lai takin Khingi unaunu chuan Khingi a phone a, mahse Khingi chuan phone a la thei tlat lo. Chumi hnuah China chuan Khingi nena an inbiakna message chu an za vaiin a entir a, Khingi meeting chu a la zawh loh thu a inziak a ni. Khingi leh China te chu message hmanga an inbiak avangin Euni chuan, In pahnih hianin long distance relationship hi hetiang hian em niin kalpui thin, a lo ti a. Tlangval pakhat nen chuan ei dun tih ka hmu sin. Vawiin hian Khingi chu, Chu pa nen chuan an chhuah dun loh ngei ka beisei, a ti a. Chu thu hriat ve leh Chena chuan thil eng emaw ni hmangin Changa chu vawmin a vawm fuh bawk. Chena hetianga a chet avang hian an thian hoin an nui ta chiam a ni. A hnuah Euni chuan Changa hnenah, Hmeichhia te hi mipa angin ngai suh. Hmeichhe tan bialpa neih aiin hmahun tha siam a pawimawh zawk. A bik takin khi nge ang hmeichhe tan chuan a carrier a tih that hi a pawimawh a ni, a ti a. Tichuan lehlamah khi nge chu a office a a thu lai leh lehlamah chenna chu a ui naute te nena an infiam lai kan hmu a, an pahnih hian an inngai hle ni ngei ang. A hnuai Yiu ni rawt nehin chenna chuan khi nge a phone a, a be tan ta. Chuta mi an thianho hma ang em mai chuan chenna hnenah. Hmangaihna tawngkam thenkhat an chhawp a, Chen-a chuan chung tawngkam chu Khingi hnenah sawi se an duh ni. Entir nan heng tawngkam zinga pakhat ka duat, zanin hian ka chan ta che nih hi ti a ni. Chen-a chuan heng tawngkam hi Khingi hnenah sawi a tum a, mahse tawpah he tawngkam aiah hian vawiin chu gemah ka tlawm a ni a ti ta daih a, a thusawi avangin an vaiin an phur lo zo hle a, an kalsawn ta diak mai. Chen-a chu a nui zui ta var var a ni. Hemi hnu hian Changa chuan Chen-a hnenah, I nupui hnenah khan amah anga tha hmeichhe dang an awm ve em tih zawt rawh, a ti a. Chutih lai takin Yu-nih a rawn kal, Date tha taka buatsaih sak thei ang che. Mahse chumi tur chuan i hmai fanga chat a ngai a, ei rawngbâwl i thiam ngai. Tin, i inenkawl theih a ngai bawk, a ti a. Changa chuan, Thil awmzia min hrilh i tum em ni? tia zawh hnu chuan Yu-ni chuan, Chutiang i phu lo tih hi. Hin ka pe che ni, a ti a. Chutih lai tak chuan Jong-u chuan, Heng mi zia te keimah a awm asin. Ani chuan Yun hian keimah lam min awn deuh tiin em ni? a lo ti ve zat bawk a. Yun-i chuan, In pahnih hianin naupang chhia hle mai, a ti thung. Hemi hnu hian Chen-a'n an hna a a thawhpui brand te khan website-ah Chinese traditional design te chu mipuite hnenah duhdah takin an tarlang tih message a rawn lut a, Chuvangin Chen-a chu he Brand-a mite hnenah he thil chungchang hi sawipui turin a kal zui nghal a ni. Mahse, chu Brand-a mi mi pakhat chuan Chen-a hnenah, Hei hi Chinese traditional zah lohna a ni lo va, a art hi a nuihzat thlak lam mah zawk thung a ni, a lo ti a. Mahse, Cheng-a leh Yuni te chuan hei hi an duh lo. Chu pa chuan, He design hi hetiang chiah hian kan pho chhuak ang. Tin hetianga kan pho chhuah hnu hian sum tam tak kan la lut tawh a ni. Chuvangin hei hi i pawm lo a nih chuan nang leh ar thil hlui lama thawkte tan zangna dawmna tam tak inpek a ngai ang, a ti a. He hmuna chhuahsan fel hnuah Chen-a chuan he Board-a mite lakah beih let a rel ta a ni. Tichuan Wuni hnenah, He beihnaah hian i tel ve dawn nge dawn lo, tiin a zawt a. Wuni chuan, Kei chu nang aiin ka hausa daih tawh zawk alawm. Chuvangin he thil hi i chona nih chuan he chona hi ka pawmpui ang che, a ti a. Hemi hnu hian Changa chuan Chena chu a pasawn hnenah a hruai a. Chena'n tun thil a harsatna a tawh mekah hian puina a hmuh theih nan a ni. Changa pasawn chuan, Enteh Chen, he thubuaiah hian i chak dawn lo a, chuvangin zangna dumna chu pe mai rawh, a ti a. Changa chuan, Pawisa tam tak kan peng che maw? tia a zawhin a pasawn chuan, Aw le, Chhungkua kan ni a, keima'n ka pe mai ang, tiin a lo chhang. Chena chuan, I tan enge ka tih theih ang? tiin a zawt a. Pa Shawn chuan, A tha, i hrethiam chu lawm awm e. Enteh, i huan kha cheimawi ka duh hle ni, a ti a. Chu thu hriat ve leh Changa chuan mak ti takin, Enga? Kha huan kha maw? a ti hluai. A chhan chu tunah hian Changa hian chu thil chu a duh lo va, mahse a pa Shawn chuan Chena hnenah, Kha huan kha min luah haw rawh, luah man tam tak hmangin ka ru let ang. I in pawh luah man chawi ngaiin ka chhuah thei bawk ang, a ti a. Mahse Chen-a chuan hei hi a duh lo. Tichuan Chen-a'n Chang-a pahrawn hnenah, He thil atana hnial a tum dawn chiah tih a. Chang-a pahrawn chuan lo dangin, Ngaihtuah chhal a, nakinah min rawn chhang dawn nia, a ti a. Mahse Chen-a chuan tun dinhmunah he thil chung changah hian engmah a sawi thei rih lo a ni. A hnuah Chen-a leh Khing-i te chu inah an awm a, Chena chuan hlim takin khinge pawm kangin chumi hnuah an pahniha thu dunin thil tam tak an sawi dun ta a ni. A hnuah khinge chu a neih hlute hralh turin office pakhatah a kal tih kan hmu a, a nihna takah chuan hetah hian flashback hmangin kan hmu leh a, tun dinhmunah Chena'n brand lian tak laka in do a hmachhawn dawn avangin pawisa mamawh hle Jongngu chuan a hnenah khingin in leh a motor a nei lawm chung chu hralh thei a ni sin a lo ti a, Chena chuan a hnenah Chu thil chungchang chu a ngaihtuah pawh ngaihtuah suh, a lo ti vin tuar mai. An hnunglam atangin Khingi chuan chu chu a lo hre reng thung. Tichuan scene chu tun hunah a rawn let leh a, hetiang a nih vang hian Khingi chuan a neih thil hlu hralh tumin a buai hle lo ni. Lehlamah chuan Chen-a chuan, A elpui brand la ka thu buai theh lut ve turin a ngen a, mahse chung mite zingah chuan pawmtu tu mah an awm lo. Anni chuan, Kan upa tawh lutuk, tun ang kum tawh a thu buai theh lut a, Inhnawmhnawih buai kan duh tawh lo, an lo ti a, chutianga sawiin an kalsan ta a ni. Mahse Peter pakhat chuan China lehkha ah he thu buai theh lut tur hian hming a sign ta hlauh mai. A hnuah Khingi leh Yun te chu dil kiangah an ding a, dilah chuan varkin an hleuh kual vel bawk. Chutih lai takin Changa a rawn thleng a, Dila chuan lung rawn vawm lutin, Hei hian Yuni a ti hlau thawng hle. Hetiang kawng hian Changa hian Yuni ngaihsakna dawn a tum a ni. Hemi hnu hian Khingi leh Yuni te chuan Changa leh Chena awmna lam an pan a. Changa chuan awmze nei takin Chena hnenah, Min pui dawn em? a ti a. Chena chuan Changa hnenah, Anih chuan kumin atan zawh te leh ui chawman hi i pe dawn nia, a lo ti let hmak. Changa'n a lo pawm nghal. Hei vang hian Chen-a chuan King-i chu pawm kang lawpin bang phen lamah a hruai a, hei hi chuan Chen-a'n Yuni leh Cheng-a te an pahnih chauha a kalsan theih nan a ti ni? Tichuan ui naute pakhat a rawn tlan phei a, hei vang hian Cheng-a chuan Yuni a kuah ta chawt mai, King-i leh Chen-a te chuan a rukin hei hi an lo thlir reng thung. King-i chuan He mite pahnih hi an inkua a nia a ti a, hemi hnu hian Yuni chuan Cheng-a a nawmsawnin I ti lui ni lo tiraw? Uite hlau tur hian ku meng zah ngei ni? a ti vin tuar. Tichuan Yuni chuan Changa chu studio ang deuh hmun pakhat ah hruai lut a, a lam panin a rawn phei tan nghal. Changa a hlau thawng ti tih der. Hetah chuan hetiang thil hi ti suh tu emawiin min lo hmu nge? a ti a, Yuni chuan kawngkhar kalin, Tunah chuan tuman min hmu lo ang, ti a sawiin a lam panin a rawn hnai hret hret bawk. A tawpah thutthlengah a thu a, He ui hi tawk fuh rawh. Rawn hlauh em em ngai lo, a duhawm lutuk zawk alawm, a ti a. Tichuan Changa chuan Ui naute chu a tawk deuh zeuh a, mahse a kut a la sawn leh nghal. Hetiang hian a tinawn tluk tluk. A thil hmuh avangin Yuni chu a nui ta chiam mai ni. A hnawah Yuni leh House Leader pakhatin video call hmangin Changa hnenah, I inzawrh lai kha hre la ni ṭep tawh e, tiin a rawn hrilh a. Hei hi Chena chuan a lo hre ve bawk.

Ni hnih hnuah midang tan i tawh dawn a, eng vangin nge he huan tih fai hna hi kan chawlhsan mai lo vang? Chuan, hetiang huan neih hlawk lo ve na pakhat chu tih fai reng a ngai hi ni? Rum hnih nei chi in pawh hei ai hian a tha zawk, a ti a, Chen-a chuan, Engpawh nin se Khing, he thubuai a hian ka chak lo mai thei a ni, a ti chuai raih a, Khing-i chuan, Ka thlawp tlat ang che, a lo ti thung, hemi hnu hian thubuai chu court-ah ngaihtuah chan a ni a, Hetah hian China tan chak theihna chance a awm lo hial thu an sawi. Tichuan ngaihtuahna hun an hman laiin China tan tawng theihna hun pek a ni a, ka elpui brand hian thil lem mak pui pui hmangin Chinese traditional an tar lang a, tin mi tam tak chuan he Chinese kutthem thiam hna hi kum sawm panga an ni atanga vawiin thleng kum sawmriata upa an nih thlengin an lo thawk tawh bawk, mahse heng an hna thaw atang hian pawisa tam tak erawh an dawng lo. An hnathawh te a famkim hle thin si. Mahse hun a lo kal zel ang a, nakinah chuan he Chinese traditional hlutna hi in la hre thiam ngei ang tih ka chiang a ni, a ti a. Chumi hnu chuan an elpui brand hnathawk pakhat chu court atanga a rawn chhuah laiin khawpui mite chuan a malmalin a hnenah rawn kalin kan thil siamte I hnenah kan hralh tawh lovang, an ti ta theuh a. Tichuan hemi hnu hian Court thuthlukna chuan an elpui brand-in China nena contract an sign chu tih tawp a ning a, an elpui brand te hian deliver tura bungrua an lak khawl sa te pawh an pe kir leh vek tur a ni tiin thuthlukna a siam fel ta a ni. Chu mai bakah China-n he brand-in Handicraft atana pawisa a lo tum sak tawh te pawh a pe kir vek bawk ang. Hemi hnu hian China leh a thurualpui te zawng zawng an hlim hle tih kan hmu thei. Chumi hnuah Changa chuan sangha lo man mekin hlau deuh chungin a man a ni ber. Yuni hnenah rawn kalin, Sangha i man nge? Embroidery hnai thawk zawk. A ti vin tuar mai. A hnuah Khingi leh Jongwu te chuan a thluk dik lo zetin hla an lo sa tih kan hmu a, Khingi unau nu pawhin an zai lai a rawn zawm ve nghal bawk. Yini chuan Khingi hnenah, Heta tang ringawt pawh hian in pahnih hian unau in ni tih a chian phah hle, tiin a lo fiam zeuh bawk. A hnuah an ngui dun bur mai. A chhan chu Chena in hi Tunah hria le maw, luah man chawiah an siam a ngai dawn a, tin Chena'n he thubuai tana zangna dawmna a pek theih nan a ni bawk. Uni leh Changa te chu hetah hian an awm a, anni pawh an ngui deuh ruai mai. Mahse Uni chuan Changa a fawp tan ta, hei hi an pahnih tana hun hlu tak a tling phak a ni. Hemi hnu hian China in teh turin mi thenkhat an rawn kal tih kan hmu a, rei vak lo hnuah China leh Khingi te chu inchhungah lutin chumi hnuah China chuan an zavaia hnenah, Changa Pashon khan he in hi a pumbilh dawn lo, kan unau tan hotel tha tak min dinsak a duh mai cho a ni, tichuan Jing Garden hi chu khualzinte tan a thlawna hmuhnawm thlirna hmun a ni tawh ang, a ti ta a ni. Tunah chuan hemi hnu. Hun eng emaw chen a liam hnu thil a rawn lang ta a, hetah hian Khingi hna chu khawpui dangah sawn a ni dawn tih kan hmu. Tichuan a hnuah Khingi chu kum tam tak liam ta a, a lo kal tawhna lemziah pho chhuahna hmun Art Exhibition Centre-ah bawk khan a va kal a, hetah hian a hmelchhiatte chuan a tan message an lo hnut chhian i, He khawpuiae rawn kir leh hun kan lo nghak ringang, a chhan chu tunah hian i hnathawhna hmun sawn a ni dawn hnai si a, Tiin an lo thawn a ni. Khingi chuan heng message te hi lung chhe takin a chhiar bawk. Kum hnial liam hnuah Khingi chu khawpui a rawn kir leh a. He hlimna ni ah hian an zavai in hmukhawm leh thei in lawm avanga lung chhe tak chung in ei leh in an kil ho mek a ni. Chutih lai tak chuan vuar a rawn tla tan a. An zavai in an phur hle. He vur tla hnuai ah hian Jongu leh Khingi unau pawh an lo infiam mek bawk. Chutih lai in Changa chuan Yuni hnenah. Min nei dûng em? a ti a, he thil mawi tak thlîr chûng hian Khingi leh Chena te chu inkuah rialin an lo ṭhu dûn mêk. He thil nên hian he drama hmuhnawm tak hi hlimawm takin a tâwp ta a ni.